Zom, jiġifieri aħna bla break. Girl.
Girl dinner!
Il-programm tal-lum kien miġjub lilkom minn Nerve.
Matzek. Eden Cinemas. Id-Dipartiment tal-Mezz. Indiana Jones. U Christopher Nolan. U fuq il-programm tal-lum niddiskutu Malta Post.

Nilqawkom għall-episodju numru 10!
Applause! Applause! Round of applause! Mal-bas!
Illum għanna maħna lil Carl Bartolo! Hello!
Grazzi ħafna Carl tal-li għazirtna għatmana għall-10 episodju. Did he really choose though? Le, għamilnilu pistola ma rasu għamilnilu.

Għal 10 episodja versarju naħseb li kien opportun illi nistiednu lil Karl għaliex Karl huwa number one fan oh ta' din il-poddata. Aħna meta konna nerve, konna vera sorpriżi, vera nixtieq nirringrazzjaw lil kull min jismana U ħa ftit minuti minn ħinu waqt li konna nerve biex jiġi jgħidilna li vera jieħu pjaċir jisma' l-poddata tagħna, għax aħna onestament konna naħsbu qabel li Karl kien l-unika semmieħ. Karl kien, Karl kien joħroq xi like mitt, like mitt account fuq Spotify jisimhom huwa biss. So, eħe, għax Karl vera vera em, committed Tipo it feels like il-ħass mal-bass huwa l-passjoni tiegħu. So vera napprezzawh. Proset il Karl. Oh my god, thank you.
Kif qed tħossok Karl?
Qed inħossni le my can't say it because then you'll censor me. Wait. Aħna serna aktar laxki bi ċensurari ġifieri. You know what, that's fair.
Qed inħossni crackheaded malla. That's fine. All right, okay.
Dak huwa sentiment validu. Dak huwa I am elated, I am excited, Għandi ħafna bass. Dak l-aqwa, eżattament. U ħafna ħass.
Dak l-aqwa.
Billi bdejna billi semmejna l-nerve, nixtieq jiena, jiena kienet l-ewwel darba li mort nerve. L-ewwel nervata.
L-ewwel nervata tiegħi. U vera vera ħadd pjaċir. Shout out il-nerve. Shout out il-nerve.
Waħda mill-iktar affarijiet li għoġbitni kienet li l-post kien żgħir, allura kien hemm dik in-naqa' crowd, ovvjament, ħdej id-DJ booth, imma in ġenerali jekk trid tmur tieħu tipo nifs ossiġinu waqt li kont tkun qed tiżfen kellek fejn tagħmel hekk ukoll. Plus, il-bathrooms ma kinux imqażżin iżżejjed kienu pjuttost indaf. Jiġifieri eħe, prosit lil Nerv, prosit lill-organizzaturi ta' dan l-avveniment u jien ninstab eċitata li ningħaqad magħkom għal nervata oħra f'Settembru.
Dan kien, jien naħseb xi ir-raba' jew il-ħames wieħed li mort jiena, u kull darba li mmur vera nieħu buzz minn, like, l-atmosfera, il-vibe, l-enerġija, il-mużika. Il-mużika girl, jiena bdejt ngħid dawk qabdu l-playlist tiegħi. Shout out lil Owen li jdoqq il-bops kollha tad-dinja. Vera.
I think I lost count of how many times I went. Il-fatt li għaqadna

Um, so yes, jena vera animajt ruħi waqt li kontem, vera ħat pjaċir u nishtiq naddilkom proset tal-program. Iva, tassew. Proset. Da wieħed mill-itwal sound effects li għanna, ġifiri please use with caution, Karl. Alright, okay. I will try my best.
Ovvjament għanna meta jkollna special guest, you already know li huma You already know!
li huma jkunu responsabbli ta' soundboards, iġifieri Carl. I'm already screwing up iġifieri. Le, you are not, you're doing very well. You're doing amazing, sweetie, aħna nemnu fik.
Nowhere near, near Lisa levels, shout out. Imma Lisa just qabdet Tagħfas kull ħoss fuq is-soundboard at random to be fair as well, dik vera bdiet tieħu pjaċir. But that is a Bold of vibe.
you to think li sa għaxar minuti oħra Karl mhux ħa jkun qed jagħmel L-istess eżattament ħaġa. l-istess ħaġa.
Yes.
Verament.
Insomma, ngħaddu għall-ewwel brudatina tal-lum. After your like half an hour of stuff, yes. Eħe, tiġa nsejt x'kienet. Anka jiena. Għadu.
Em, Nerv. Le, nerv kienet il-taster, nerv l-intro. Ok, great.
Mbagħad edna l aħna irdu fuq, eh, well, inti mort il-posta u Well, ejja nibdu b'dik. Jena eh, Friday irċivejt pakket. Friday ma stajċ mort, oh my god, ma stajċ mort nġbor il-pakket. So għat ma jimportax mort il-sibt. Is-Sibt kien l-għada ta' nerv, ovvjament ma qomtx fil-ħin li nlaħaq il-posta. Exactly. Aħna wasalna d-dar xi sagħtejn qabel ma tiftaħ il-posta.
Exactly. Xi ħaġa Jiena hekk.
domt riqda sa nofsinhar dakinhar. Oh my god, same.
Eżatt. So, kien għad baqa' li tlett ijiem mill-ħamsa li jkollok biex tmur tiġbor il-pakkett mill-branch mill-fergħa tal-posta li għandek fil-lokalità tiegħek. Ma jtuk xaxar ijiem, jien jtuni għaxar ijiem.
Dik ġdida. Eh, ma nafx, jiena dejjem ħames ijiem kelli u kienet specified fuq il-karta li tawni wkoll. Int għandek xi evidenza fuq dan, Karl? Eh, jien ma nirċivix ħafna packages, sorry. Jien ma jkollix pakketti.
Exactly. I support locally, jien nixri minn Malta biss. Well, jiena ġieli nixri minn barra minn xtutna u dal-pakket wasalli il-ġimgħa ma stajċ imur nixbru il-ġimgħa u ma stajċ mort niġbru is-sibt. Kien għad baqali tlett ijiem. Nistgħu nitkellmu dwar il-fatt li tlett ijiem li kien għad fadalli waħda minnhom kienet il-Ħadd, it-Tlieta festa u llum mort qomt u mxejt sal-posta biex niġbor il-pakkett kien magħluq. Eżattament, dawk il-ħsejjes kollha relatable għal din il-biċċa tax-xogħol. U il-fatt li ma javżawkx tipo daw bagħtuli l-karta il-Ġimgħa qaluli għandek ħamest ijiem biex tiġi tiġbor il-pakkett but they didn't specify li Monday ħa jkunu magħluqin ukoll. So I'm like girl intom tajtuni ħamest ijiem u tlieta minnhom kontu magħluqin.
Dak inti x'ħin rajt li sorry Jien we're x'ħin wasalt closed.
quddiem il- il-Malta Post u This is rajt you lil breaking into Malta Eħe, u Post. li rajt li l-bieb kien magħluq I was like Offi, meta nafasa jien ma taħdimx, man. I'm in my feelings. Qabel ma, qabel ma em, naqsam il-perspettiva tiegħi ta' din l-istorja. Nixtieq in- ninformakom li Kar, aħna kellna soundboard fin-nofs sewwa. Kar tafa, isi qed quddiem. Le, it's okay. Le, le, le, Tista' għandek- somma. għandek kull permess tagħmilha, imma rajta vera ta' daħqa xi daqqa waħda ġiet. Eżatt, għax issa jina DJ Remix. DJ Remix.
Għal nerv li jmiss ħajkonna lil Karl wara DJ Boot u ħajkun qed iduq esklusivament Freezing Young.
Oh my god! Nista please nagħmel request lid DJs li naf li qed tisimgħuna. Owen, Owen kien għalinna li. Owen, hemm David, hemm min hemm aktar, hemm Craig. Eh, Dawk kollha jisimgħu. Shout out il-TA tiegħek tagħna by the way, għax aħna. TA tiegħek tagħna. TA tiegħek tagħna dal-waqt ħamlu episodju miegħi miegħek u magħna l-koll. Ħanamlu ħana eħe eh, dik tkellimnija tistgħu tistennew dejjem ngħidu minn hawn ftit ieħor minn hawn ftit uħor tagħna tkun xare oħra. Imma eħe, aħna ddiskutejna li nagħmlu naqra ta' collab ħelwa. U issa la semmejni hawnhekk bil-fors irridu nagħmluha. Irridu nagħmluha. Għax issa minquxa fl-istorja.
Eżatt. Anyways, nixtieq nagħmel request li f'Nerv li jmiss, li probabbli ħa nkun preżenti għalih, indoqqu Freezin' Young. Craig il-Convinc il-Kid.
Please doqquli Freezin' Young. Eżatt. Nbierha nqajna Freezin' Young. Nbierha nqajna Freezin' Young. Aah! Nbierha Freezin' Young. Nbierha nqajna Freezin' Young. Is-semmiegħa leali jagħrfu din id-diska. Minn xi ġi x'episodji ilu. Insomma, il-Malta Post. Il-Malta Post, eħe, u vera kondaluża għat nimxi fis-sħana għal xejn. So, eħe, Malta Post illum qabdet naqabru. U llum ċertu sħana eċċezzjonali ħassejt. Issa granti jiena mxejt mill-bus stop sawek u vera anka dik il-mixja żejra Granted, ħassejtni sneak ġemel għax kont qed inġorr biżibili u affarijiet fuq dari so ma tantx tgħin. Għax Kurt hemm jipprepara basket li suppost ħa jsostnih għal tlett ijiem u flok juża backpack bħal nies normali biex ma jgħix daqshekk, iġib żewġ tote bag, l-ikbar żewġ tote bags li għandu fil-gwardarobba u jimlihom literalment jisek il-ħmar li mgħobbi. Jiena, mara ta' tote bags ok u l backpacks they just don't do it for me u għandi da tote bag well meta kellek dak il backpack let me finish tal cartoon look it to di dak kien
dak storja oħra, dak ma sabx, dak diġa qabbizna wis attention, siri, dak dak dak darba oħra. Imma fuq dan it-tote bag għandi ta' tote bag veru spazjuż, veru sabiħ, mant pull and bear ta' Keith Haring. tal tan New York tal-Big Apple. Ija, ovvju. Aha, it's it's very iconic. U onestament tant jesa affarijiet, like dak jesa aktar mill- mill-backpacks li għandi. Ija, ma allura mbagħad toqgħodx tgħidli li t-tuġak spaltek. I have no Jiena qatt m'għedtlek li qed tuġani Inti spallti, ġejt sorry. tgħidli- Jien għedtlek li qed nogħroq.
Well, għalfej għax għandek spalla minnhom qed tħaddimha żżejjed. Imma dal-gideb ma naċċettahx L-għana jiena. taħdem l-ispalla li żżur bas.
Intom għandkom xi stejjer simili ta' tiegħi tal-Malta Post li tixtiequ taqsmu għal purpose. Għal purple. Għal purple people leader. Ta' dan il ta' dan l-episodju. Ta' dan l-episodju. Karl, għandek xi storja x'taqsam magħna fuq dan il-lat? Fuq il-Malta Post.
Le, in ġenerali fuq xi ħaġa simili li tkun sejr x'imkien u ssibhu magħluq għax ma tkunx avżat. Għax dawn litteralment bagħtuli l-karta like jumej ilu u ma avżawnix, isma', tlett ijiem mill-ħamsa li tajnik ħa nkunu magħluqin so get your shit together u ejja illum, you know what I mean? You know I'm actually drawing a blank here, like. You've never had negative experiences in this country. Karl huwa ottimist.
I have had several, I just cannot recall them. Okay, you've chosen to put them in the deleted files. Ħa ngħidlek, jiena bdiet iġġieli ħafna għamja speċifikament b'tal-Malta Post meta jiena nkun id-dar. U ma jdoqqux il-ħampiena, oh my God! Ija! Inkun qed nivvajbja fuq is-sodda f'daqqa waħda nisma' trin trin u mbagħad immur niftaħ il-bieb li tgħaddix għaxar sekondi u nara ħla kif jgħoffsu nieżel it-tarazz. Jiena għalija ġġieli ma jdoqquhiex at all u din l-istorja wkoll il-kollegi tiegħi l-ġimgħa l-oħra bdew jitkellmu miegħi fuqha għax xi ħadd beda jistenna xi ħaġa tasallu u like dil-mara bdiet tgħidli, ir-raġel tiegħi jaħdem mid-dar, jiġifieri żgur kien hemm xi ħadd id-dar imma ma daqx il-bieb. Just imbagħad ħin wasalt id-dar u ftaħt il-letter box, sibt il-karta. Hello?
Hello? Hello? Ija, le jien taf x'jiġrili, like, jiena neżist id-dar b, like, dawn il-headphones, like, is soundproof, you know, 'cause I need to, I like to do other stuff while I'm working, bum, bum, bum. In the zone. And I just don't hear the door Ija, bell. mek mod ieħor jekk ma tismaħiex, Ija. imma meta jgħidulek your, your package is expected to arrive tali data, Eh. u inti tali data tajt ok, ħankun id-dar, brilliant, u dawk it-tlet sigħat ta' filgħodu Fejn normalment isiru Fejn waslulek l-affarijiet. Eżatt, u inti tkun lesta, ġast literalment persuna bħali, meta nkun qed nistenna xi ħaġa ġast noqgħod bil-qiegħda, ma nagħmel xejn iktar so that I definitely don't miss it, you know what I mean? U mbagħad ma jdoqqulekx. U dik vera ta' Literalment. Literalment.
Dik vera taħraqni għax ġieli jibatulek notification Ġieli, ma mhux tal-Malta Post specifically, per eżempju tad-DHL iħobbu jagħmluha. Jibgħatulek notification jew email jgħidulek isma' meta tixtieq li nibgħatulek il-pakkett, jien nagħżel it-tali data u t-tali ħin bla bla bla, inkun hemmhekk vibing. Fil-każ tiegħi għall-inqas m'għandix bżonn noqgħod naħli l-leaf, imma per eżempju x'għad bħal ommi kieku waħed irid toqgħod taħli l-leaf jekk speċifikament hi biss tista' tiġbor il-pakkett mid-dar, allura immaġina għalhekk kemm tinħaraq meta just tkun hemmhekk tistenna tipo Candy Muse, sitting alone in the VIP, ommi sitting alone in the salot, tistenna DHL jaslu qatt ma jaslu. Hello.
Fejn jgħat DHL?
Jiena nistenna għal I would very much like to see the pakket. Dik insema tħażina. I would not like to see the pakket. Il-pakket tal-melita.
Hmm, melita mobile. Mandi xiktar, xferrajt l kull ma kien tagħna li tazza waħda. Sara ferrat, literalment, it-tazza kollha, one small move, u jkollna għadira ta' red orange. Għax għat ma tantx fadal ġus, ma jtizwen nimlilu t-tazza kollha. Umbat meta kien wasal f'livelli, ok, kien hemm biżżejjed ġus,

Qed tara kif ġieli ma taħdimx. Lost. Ija, għax t- taħseb li qed tiskrolja. Ah, eżatt. Ah, le. ok. Well, guess what, Mimi, minix niskrolja. Exactly that. Insomma, int għandek xi bruda x'taqsam magħna f'dan is-segment? Eh, It seems No not. thoughts, just uh, laughs. No thoughts only.
Dak li għaddej f'moħħok bħalissa. Dak li għaddej f'moħħok, meta inti twar il-Malta post u taraħ maluq. For legal reasons, dinja ċajta. Insomma, naħseb li nistaw nalqu dan is-segment għax diġa lajna wis a crack. Il-crack jireċ minn ġus sistema wara li tiżgħu. Verament.
Il-crack jireċ mill-crack. Girl, Grazzi tal segwejtu.
Insomma, issa. Pawza reklami. U mbagħad ngħaddu għal aħbarijiet.
Now showing at Eden Cinemas. Episodju speċjali tal-ħass mal-bass fejn ser niddiskutu il-ħass u l-bass. Tuna proof illi intom segwejtu mill-inqas ħames episodi tal-ħass mal-bass u tirbħu
xejn.
Il-ġelat ta' Karl sar għadira. Karl kellu ġelat tal-pistaċċi li issa huwa għadira tal-pistaċċi. Iddeċida li mhux se jieklu like f'daqqa, ġast talabni bawl biex iħalli l-ġelat hemm u issa l-ġelat sar

4am. Ħattilhom l-aħħar erba' mozzarella sticks u kont. U bħal proxmu twajjeb li uġi qasamhom magħna. That was the biggest egg in your face I could possibly. Eh, ġaħna ġejna ngħidu.
Kienet tatmarini. Kienet tatmarini, ma kienet kienet tgħid il-gabbani ta' ma jkunux miftuħin bħalissa, imma mbagħad mor. Kien mistake ta' min qatt ma mar ġampula. Jiena qatt ma kont mor ġampula qabel. I was so Jiena qabel dis-sena qatt ma kont mort.
Ħabba nerv bdejt mor ġampula. Ġampula vera meta kont żgħira u n-nies kienu jsemmu li ħajkun hemm parti ġampula kienet taqbadni l-bruda kbira. Vera jinsema, vera għandu dak konnotazzjoni ħamalla. Jien mhux għalhekk, għax ġampula like. Qiegħed fin the middle of nowhere. Eżatt, qiegħed like nofs gżira il-bot minn dari, so like biex nasal hemm. To be fair, it-taxi vera ma ġitni xogħolja considering. Le, imma to be fair, oh, like kena discount ta' Uber, so thanks God. Uber ah.
discount. Wow. Zom, kemm ġietkom ma?
Mela? Kemm ġietna? Ma nafx, naħseb bejnitna. Aħna qbadnija minn Birkirkara. Ara, aħna. Wet, Għax l-ewwel morna bil-kikara ta' meet up ta' drinks. Lura. Mbagħad tlaqna semmek imma mbagħad bil-kikara. Konna diġà nofs triq fil-verità. Jekk noddu l-cab ta' qabel ukoll ġitna forsi, I don't know, like three, four euros each, lanqas naħseb. Ija. Which was not bad.
Vibe.
Il-Bolt ġietni xi nine euro. Like bej erba' min-nies, so. Honestly, not too bad. Not too bad. Għall-vibe.
Not too bad considering li meta għext l-Irlanda waqt Erasmus, fl-Erbgħa ta' filgħodu kont niddeċ, kien ikolli two options. Jew niġriha sprint lura d-dar għax kulma kienet twenty minutes on foot distanza minn fejn kont ngħix like iċ-ċentru tas-city, Imma kien ikolli niġriha. Kont indaħħal il-basket taħt il-puffer jacket. Nara il-puffer jacket sa fuq, intella l-ħud. Kont ikun jisni teletabi. Making my way downtown. Walking fast, għax kienu kun hemm ħafna men, homeless. Eħe, drug addicts u hekk u like konna jtim marrit il-ħadd like japproċċjani taf kif. La fair enough, jien meta kont għamilt l-Erasmus tal-ġollijon eh, vera kont jien kont nimxija sija għax ma kont wisq fqir

Team.
Yeah.
Verament.
Il-boot tiegħi.
Il-boot, just il-BOV student account. Dawn kienu għedja, ummi kienet t-tirċivi like l-irċevuti. U kienet t-ċempilli ġili, kienet tajli inti ok, għandek bżon flus, and I'm like, hey girl, jek t-tamil deposit Well, actually, funny you should mention that. Jina, eħe, it was really expensive. Jina, eħe, u koll.
Għal-aħbarijiet tal-lum għan id-diskutu xaġa li għat maħsib li għan id-diskutu fuq il-poddata tagħna, il-matematika. Allura. Grazzi, Karl.
Peress li jenu eh, Vince.
Il-ħasma l-bad, ma Sara u Vince, apparently. Jena actually għet nibki. Ma nafx minn fejġini li sem Vince, jekk ħad Vince għet jisma' shout out to Shout. Eh, Jenu Vince, ma tantx aħna I wouldn't say maths is our strong suit. Le, ma tantx. So aħna Vince jaqbel miegħek. Vince jaqbel magħna.
Jiena aħna ħankunu hawn nisimgħu lil Karl u ħanaqblu miegħu u ninteraġixxu miegħu f'din id-diskussjoni b'dak li naħsbu li jaqbel ma' dak li qed jgħid Karl mill-isfond tagħna li huwa maġġorment sfond lingwistiku u artistiku more than anything. Le, u perspettiva interessanti to be honest. Ara. Inti għandek, inti qed, ok. Meta konna mmorru kafe kordina mal-mami u d-dadi meta konna żgħar u kien jordnaw cappuccino u kien jiqpa' dik in-naqra besqa cappuccino fil-qeħ tat-tazza u kont taqbad it-zokkor il-bżawr u l-meħu tagħmel concoction. Karl qed jagħmel l-istess bil-ġelat li jridu.
Ħanta l-law ritratt dik l-iskutella, poġġa fuq l-istorja ngħidu min taħsbu li hu l-mistieden tagħna. Taking the photo as we speak.
Content secured. I have been attacked.

ma jkollokx espożizzjoni suret in-nies għal kif inhi l-matematika. U kif tista' tapplika għal ħajtek sewwa. Mhux neċessarjament għal applikazzjoni għax il-matematika the deeper. Tintuża l-ħin kollu.
Apparti minn hekk, the deeper you go, the more sort of like a creative venture it becomes. Din hija xi ħaġa li qatt ma smajtha qabel, jiena qatt ma ġejt preżentat għall-matematika minn punto di vista li tgħid, ok, you can get creative with this. Eżatt, għax l-uniku ħaġa li għandna huwa ma nafx jekk tiftakrux il-proofs tal-geometry mhm. fej kollok you know the circle and the triangle u mhm. x'naf jiena u jkollok toqgħod timmemorizza ħafna fatti u you know jekk jekk is-circle ikollok diameter u testendi circumference rectangle girls of the world.

U tiġi ppreżentati. Dal b'ħafna fatti u, ooh great, hello theorem, u ma tafx minn fejn ġew. Ok, x'inhi di theorem? So, per eżempju, like me pulling out a notebook. Dan litteralment għandu notebook fejn ilu jispjegalna teoriji tal-maths għal din l-aħħar siegħa. Hawnhekk fejn issemmi rridu nkunu creative u nivviżwalizzaw. All right.
Imma għanna ċirku u ċirku u tal right angle triangle, insomma. Daw ġest jabdu jitwomlok minn ma taf minn fejġet. U issa tal-lima kif qed ngħidilek jien eżatt, din m'hemmx għalfejn tkun taf minn fejġet u għax tintuża ġest ħanallim jilek pappagalla ġesta penġija fuq il-ktieb. And that pisses me off. Le għandek raġun, għandek raġun.
Ija fil-fatti, eh, do you remember eh, Di fil-fatt hi ġejja bħala mhux generalization is like a special case of another one. Jiġifieri inti tiftakar. Jiġifieri there is a history to it, it's not just this theory. Sort of, mhux mhux history as such. Ah, din niftakarha wkoll jien. Di wkoll, so tiftakar so din hi alfa u din hija 2 alfa għax għandek bejn ir-radius u ta' din. Di jekk tiftaħha 180 degrees tiġi hekk, għax din 180 u din 90. Jiġifieri fil-verità vera faċli li Tikkalkulaha għax it's just half of 180 degrees. Eżatt. Imma mbagħad il-mod kif tiġi. Imma l-mod kif tiftakarha, jiġifieri, di iddepsilek iktar fuq moħħok għax tkun taf kif taħdem. Għax tkun taf ir-raġunament warajha. Eżatt, hemm raġunament li qed irendielek dit-teorija iktar faċli milli. Anki l-approach li tieħu biex tgħallimha tista' sempliċiment tgħid Ok, d-dinja hekk tgħallimha dan il-mod. Jew inkella tista' tgħinhom jirraġunaw għaliex din hija mgħallma.
Dik hija xi ħaġa vera interessanti. Jiena meta kont qed nagħmel, jiena s' O-Level Maths wasalt, il-Maths qatt ma kien il-forte tiegħi u sfortunatament kien hemm partijiet minnu li kienu jinteressawni imma in ġenerali qatt ma rajt lili nnifsi inkompli fuq il-Maths bħala suġġett primarju li nistudja. Jien naqbel ħafna ma' dak għax jien kien interessani, jien kien jinteressani ġenwinament, ma nafx jew il-mod kif, again, jiena dejjem kont niġibed aktar lejn il-lingwi, mm. manka l-mod forsi kif kien nippreżentat lili. Ma tantx ħeġġiġni ħafna li nkompli fuq. Hija li jien l-ewwel level tajtu paper A għax kont waħda minn dawk l-istudenti li I was like ħanati kollox paper A u mbagħad lek nara. Il-mezz kont naf li ħanbati naqra fih għax qatt ma kien suġġett li kont nibbrilla daqshekk. Imma l-problema kienet, ma nafx intom kellkomx l-istess sistema l-iskola, but they used to stream us according to which paper we're taking for the O-Level. So kellna konna żewġ gruppi, kellna żewġ gruppi qed jagħtu l-English u l-Maths paper A u żewġ gruppi qed jagħtu l-English. Jistgħu jiddeċiedu jagħtu l-English paper A imbagħad jagħtu l-Maths paper B. Sewwa. Jiena kont fi klassi ma' studenti li kellhom il-Maths paper A. Ċertu affarijiet bħal li għadu kemm semma Karl li fil-verità hemm teorija li qed titgħallem għall-iskola but there's a back up theory to it that should make you understand it better and in general simplify the entire thing, dik kienu jaslu għaliha l-istudenti li kienha vera vera kif kienet tiddiskrivihom il-mommy żwiemel fil-maths li kienu jaslu għalihom waħedha. Kienu jiddeskrivuha lit-teacher, it-teacher tgħidilhom proset wasaltu għaliha, jekk il-bqija tal-klassi ma fehmithiex it's like, Well, well good luck, Charlie. You know what I mean?
Uh, that's on you, Mimi.
Literalment. And it's like, kif qed tippretendi li l-klassi kollha mbagħad timxi għax ok, forsi hemm min batut fil-mezz imma xorta jrid jagħti paper A. Mm. Inti xorta trid tippreparah b'tali mod li jkun kapaċi jagħmel għal paper A, anke jekk Iġib marka għolja daqs ħaddieħor. U ħa ngħidlek ħaġa,
dik il-sort of eh, view li hemm race horses and mats, realistically it's just people who get things fast and who are able to memorize. Eżatt, l-istess studenti li fil-mezz kienu jibbrillaw fil-lingwi u mbagħad kienu jibatu meta Eżatt, le jiena ħa ngħidlek xi mhm. darba kelli memorja ħa ngħidu suret in-nies, massa like I love how I made my own sound. Dik setet kienet soundboard.
It's I literally just went like Guys, please tell me if this if what I did which was a replica. Which one was the soundboard and which one was Carl? Exactly. Mela.
Oh, like mhux biss illi ċertu teoriji jiġu minn teoriji oħra, ma anke per eżempju illi

U tixgħaluh quddiemu għax li tistgħu taraw id-dawl. Le. I can Yeah, see the mela hawn light. żomm, ħanġi hawn għandkom xi remote għax Oh my god, ħajkonna demonstration. Fis-salott hemm remote. In the meantime nixtieq nagħmel punt li jekk aħna at secondary school level ħanibdew nrawmu dal critical thinking li t- tkellimna fuq f'episodju Ekku. preċedenti, għalfejn ma nrawmuhx f'kull suġġett għax dil-konverżazzjoni issa li tfakkarni pereżempju Fil-biology, jiena biology kelli science, il-biology it's a science, this is how it works, this is how you have to learn it. Imma xorta kien ikollna konverżazzjonijiet to a certain extent critical fejn lit-teacher konna nsaqsuha imma ok miss so di bdiet hekk hekk hekk u hekk, imma minn fejn ġiet? Fejn imbagħad kważi kważi konna naqilbu f'konverżazzjoni very briefly waqt il-lezzjoni tal-biology, almost philosophical, għax imbagħad it-teacher li aħna konna fis-sfond ta' skola tal-Knisja kienet tgħidilna jiena studjajtu ħafna l-biology u ok naċċetta dawn it-teoriji u naf li dawn scientifically proven this is how it works, imma mbagħad jien nistaqsi l-istess mistoqsijiet dwarkom u qaltilna jien personalment għalhekk nipprattika l-fidi tiegħi, coz with all of this knowledge that I have about biology, I still question but where did this come from? And that was a philosophical

Meta ġejt tippreżenta das-suġġett, peress li Oppenheimer għadu daqshekk frisk f'moħħi, I was like, ok, so Oppenheimer, għax jien assumejt li they were using mostly physics to create their theories, bla bla bla, kif se taħdem il-bomba nukleari, eċċetera, but I assumed then they must have also needed maths.

Għax eh, ma ħafna overlapping inħoss sa ċertu punt imbagħad. Iva, Jew le, it-tliet hemm- hemm xjenzi in ħafna. partikolari.
Ija.
Għax anka naħseb, jiena qatt ma studjajt chemistry, so ma nafx jekk se nagħmel ċuċata billi ngħid dan il- dan il- billi nagħmel dan il-kumment. Mhm. Em, Imma fil-chemistry, jekk ngħidu aħna titħallat ċertu jinnaf sustanzi flimkien or whatever to create something. To be able to calculate how much you need, you need to use math as well, no? Ija, le, le, da żgur, ovvjament, yes. No, that there is like a whole set of mathematical rigmarole behind it. Chemistry, ah.
Word of the day hija rigmarole.
Tixtieq tagħti naqra mill-isfond tiegħek bħala student u anke sa ċertu punt għallimt tal-Malti għax dak li qed tagħmel inti fuq TikTok Nistgħu nqissuh educational content. Iva vera, hawn però ħaġa biss li għandi bżonn ngħid. Mhux irid.
Għandi bżonn.
Eżatt.
Hija, naħseb is-sistema kif qiegħda ma tofrix l-għalliema ċans biex jagħmlu dal-affarijiet. Dik hija pjuttost vera għax jiena meta kont għalliema u kont qed nagħllem il-curriculum mhux ġast kont qed nagħti privat jew nagħllem bħala foreign language l-Ingliż, mhm. ġast Tant hemm li inti mistenni toffri lill-istudenti fi żmien sena skolastika. Le assolutament m'għandekx ċans tagħmilha, impossibbli.
Vera issa nenfatizza mat-teachers meta kont niżgħar li kienu jgħidulna ejja guys għax m'għandniex ċans għax jien kont ngħid xiġifieri m'għandekx ċans. U kollox għall-eżami.
U kollox għall-eżami.
Kollox immirat għal dik l-end goal. Hemm wisq materjal li inti kif tista' tistenna Mhux biss li l-istudenti jifhmu l-kunċett to its full extent imma anke li t-teacher ikollha l-ispazju u l-ħin li tispjegah to its full extent. Imma mbagħad dik tiftaħ konverżazzjoni oħra interessanti u hawnhekk forsi fejn nista' nagħti naqra kontribut mill-isfond tiegħi. Pretends to be shocked, jiena l-aktar qed nista' nikkontribwixxi fejn jidħlu l-lingwistika u l-Malti. U nħoss li din il-problema li semmejna x'ħa tagħmel Karl? No, I am readying myself.
Le għax ili ma nuża s-soundboard and now I am just readying myself, nadra not. Kbir. Litteralment użawt is-soundboard żewġ minuti ilu. Karl, ħu shot kull darba li tuża s-soundboard. Daħal. Ħu shot mill-pistachio ice cream. Wait, No no, less. No!
I love it.
New soundboard effect.
Dik il-problema li kont semmejt illi tant hemm materjal u tant huwa mifquħ u kollox isir bi tħejjija speċifikament għall-eżami, li dak imbagħad ma jħallix lok forsi għal diskussjoni aktar wiesgħa dwar għaliex qegħdin nitgħallmu dan, x'inhu r-raġunament wara li qegħdin nitgħallmu u mbagħad minflok tiġi rigurġitata.
Eżatt, u ma jħallix lok għall-apprezzament.
Jiena meta kont ngħallem, kont ngħallem Form One u Form Three u ovvjament at that stage kellna xi letteratura, kellna The Silver Sword li jitkellem li huwa bbażat fi żmien il-gwerra, tieni gwerra dinjija, kellna Pride and Prejudice li ovvjament hemm ħafna kummentarju fuq is-soċjetà li jista' jsir. Meta kont, kont nħu vera pjaċir meta l-istudenti li tant kienu għadhom żgħar, I mean l-ikbar li kont ngħallem ta' 13-il sena, kienu joħolqu, huma kienu jkunu jridu, kienu jibdew jiddiskutu. Il-fatt li jien kien ikolli ntihom l-ispazju rajt għax ovvjament hemm bżonn li ssir dik id-diskussjoni. Imma l-fatt li kien ikolli ok guys issa rridu nkomplu għax ħa tispiċċa l-lesson. Għax inti titqis ukoll li especially at secondary education level, lezzjoni kull mhi forty minutes. Ekku, vera, vera. That's ridiculous.
Ma tagħtix lok għal, you know, any diskussjoni jew in depth.
U forsi, ara, sa ċertu punt, għal dak il-livell partikolari, forsi dak il-ċertu profondità Mhix neċessarja, mhijiex forsi. neċessarja u forsi dak ir-raġunament li Hija għaddej ma fil-ħajja allura ta' tagħtix Syllabus il- imma mbagħad il-miss ta' tlettax-il sena Pride and Prejudice li Appuntu. huwa wiktar- wieħed mill-iktar stor- storji komplikat, stej- stej- Storji? storji, stejjer komplikati litteralment. Like tihom allura litteratura biex inti ti- tibda tintroduċihom għall-critical thinking Imma at their level, taf kif? Għax jien niftakar meta għamilt low level jien kellna Shakespeare, Twelfth Night. Le, dak kien qabel, kellna. Le, Merchant of Venice. Jiena l-iskola tiegħi Shakespeare Twelfth Night. Aħna Merchant of Venice. U ma nafx kellni iktar insomma letteratura, ma kellna poezija, poetry, kellna mbagħad like novel. It was simply too much. Kien hemm naqra mhux ħażin, niftakar anke wkoll. Imbagħad fil-A Level inħoss li dak il-bilanċ intlaħaq naqra aktar. Għall-O Level jien għadni qrib. Eżatt, imbagħad għall-O Level inħoss li mhux li għandna bżonn intaffuh u nagħmlu in, nagħmluh inqas u nħeġġu inqas diskussjoni kritika, imma dik id-diskussjoni kritika tant il-syllabus inħoss li jkun vast kultant, illi dik id-diskussjoni kritika diffiċli tapplika għal kollox għax sempliċement m'għandekx biżżejjed żmien biex tħejrilek innifsek taħseb b'mod kritiku daqshekk fuq kollox. Ħalli l-ispazju għall-critical thinking imma ppreżentah minn materjal li mhux daqshekk mgħobbi u heavy like. Fil-fatti jiena ma nafx jekk intomx ħa taqblu miegħi, għal ċertu suġġetti, issa ma nafx jekk hemmx riżorsi biżżejjed biex din issir, imma jaf illi d-diskussjoni stess ma' ċertu nies tkun like ħaġa eżaminabbli, as in like tkun oral examined flok ma tkun xi ħaġa li ġist taqbad u titlob forma ta' djalogu jew forma aktar libera fejn dak li jkun jista' juri x'jaf fuq is-suġġett mingħajr ma jkun daqshekk ristrett. tal-maths versus tal-lingwi, meta jgħidulek li l-lingwi dejjem eħfef. It's not necessary li l-lingwi eħfef, it's like we have a bigger chance of doing well in our exam, għax meta nikbu critical essay, the examiner sa ċertu punt, they need to understand our point of view and accept that every single person who read whatever piece of literature we were studying could have had a different interpretation of what they read. Mhm. Versus fil-matematika, jekk inti qed titgħallem kollox, this is it, this is how you have to learn it, mhm. because this is what I told you and this is what's going to come out in the exam. Memx lok li inti tipprova taħseb jew tkun kritiku jew tkun naqra kreattiv, bil-fors li titgħallima bl-amment as a result jien ħassit għal is-suġġett. Dik tittikani ħafna, il-matematika mhijiex Ix-xjenzi in ġenerali mhumiex suppost ikunu suġġetti illi titgħallimhom bl-ammont. L-ebda suġġett fil-verità, imma dik imbagħad hija dak li jiġi mistenni mill-istudenti fil-kuntest akkademiku hawn Malta, naħseb. Iva, mela. It's less about, ara, it's less about oh this is right, this is wrong and it's more about this is how this sort of works, try mess around with it, see u god. Eżatt. But when you still have people, like sort of struggling to do very basic things, you know, it's a bit difficult. And unfortunately, that's why we very rarely, specialment fil-kontest tal-xjenza, mhm. vera rarament nisimaw dwar studenti Maltin li tant like kienu kapaċi jassorbu l-informazzjoni li talmu u jibdow jaħsbu dwar teoriji tagħhom jew jippruvaw joħolqu l-affari tagħhom. Jien nara li nismaw ħafna minn studenti ta' skejjel barranin Grupp ta' studenti ta' livell A Level ġo skola l-Ingilterra li ħarġu b'di t-teorija li ħalqu xi ħaġa vera li nistgħu nużawha madwar id-dinja it's like. Ma forsi kwistjoni ta' riżorsi wkoll nimmaġina. Kwistjoni ta' riżorsi imma nemmen li hi wkoll il-critical thinking sa fejn waslu, x'tgħallmu eżatt, x'kellhom iċ-ċans jitgħallmu dawn. Eżatt, le and plus keep in mind the curriculum of O Level Jien mhm. nista' nitkellem mill-lat ta' chemistry, għax you know, I sort of understand a bit more. Mill-lat ta' chemistry jitalmu fuq model tal-atom illi hija outdated. Purament għax biex tispjega l-atom how it's sort of looked at now, We've the, changed our minds now.
It, it, it's not. It's not a matter of changing minds. It's a matter of updating the model to mm -hmm. be mm-hmm. more accurate to explain to explain other phenomena that the other that the previous model couldn't explain. explain. Uh -huh. But the thing is, this new model is so complex that a, a kid can't exactly grasp mm. it hmm. without being just like, what the hell? Mm -hmm. U hmm. onestament, what li, the hell? Oh, li, li aħna naqra outdated f'dak li qed nagħlmu. Tfakkarni wkoll fil-fatt li għall-inqas ma nafx diġà semmejni jiġdi f'xi episodju preċedenti, imma għall-inqas nies tal-ġenerazzjoni tagħna Ma kellniex sex education l-iskola. Jiġifieri qed nitgħallmu ċertu teoriji u ġeometri u imbarazz, mhux imbarazz għax I mean huma affarijiet utli u hawn nies li jsibhom vera interessanti. Imma li rrid ngħid huwa nitgħallmu ħafna affarijiet mingħajr lanqas ikollna sfond surret in-nies fuq it-teorija jew l-affari whatever it is. Um, u just ġenwinament għall-eżami. Għax anka jekk qed mm. nitalmu l-percentages, per eżempju, they're not mm-hmm. teaching us how to apply them to everyday life meta l-qoddim mm-hmm. ikollok bżonn tikkalkula t-taxxa or whatever, you know, we're just learning percentages. Mm-hmm. Imma mba affarijiet vera utli bħal muma inti student ta' 13 sena għaddej mill-puberta u bħalissa ġismek għaddej minn kakafonija ta' tibdiliet. Maħniex nalmuhom kif għandhom l-istudenti jinnaf jaġixxu u jifmu li l-om infusom waqt dan il-moment tant importanti ta' ħajjithom. Jien dak minn dak il-lat interessanti għax inħoss li naqa' tenġin tista' żejra, però meta kellna il-PSD, ma nafx qed isejħu l PSD, PSD insomma, u meta kellna l-PSD, għal skola tal-Knisja, Inħoss li kien indirizzat pjuttost tajjeb għaliex. Fi żmienek dan qed tgħid? Fil-każ partikolari tal-iskola tiegħi jew forsi għax kelli għalliema li naħseb li kienu jafu kif verament. Forsi għax aktar moħħhom miftuħ.
Hekk inħoss ta, hekk inħoss u ma ħosstx li kien hemm pereżempju indħil minn, eh, imma ir-reliġjon għandu dil-perspettiva fuq, per eżempju, Ah, the religion was left outside during PSD. Ekku, dik id-differenza, naħseb, għall-inqas minn kif niftakarha jiena, ssirna naqgħa mhux ħażin, imma għandi memorji pożittivi ħafna ta' dawk l-esperjenzi. Niftakar saħansitra kellna dibattitu miftuħ, wieħed fil, mill-vera każijiet rarissimi li jkollna diskussjoni miftuħa u naħsbu b'mod kritiku, Għamilna diskussjoni ta' erbgħin minuta jew kemm kienet il-lezzjoni dwar l-abort. Anke f'dak il-livell, skola tal-Knisja, skola tas-subien. Imma anke l-fatt illi kien hemm li n-nies setgħu jesprimu ruħhom b'dak il-mod, napprezzah. Eħe, għax jiena l-unika memorji li għandi mill-lezzjonijiet tal-PSD huma darba tatna role play exercise it-teacher fejn kellna noħolqu anti-smoking advert. U darb'oħra ma naf fuq xiex bdejna nitkellmu eżatt naħseb dwar like relationships and like the potential of losing someone you love u rajna A walk to remember. Dak x'inhu?
Huwa film b'Mandy Moore jekk niftakar l-isem sew. Ok? Shout out il Mandy Moore. Shout out il Mandy Moore.
Jiġifieri le, u l-iskola tiegħi partikolarment jiena kont ġo skola tal-bniet tal-Knisja wkoll niftakar meta konna form four form five They spoke about introducing sex education and one of the groups of my year, għax aħna kull sena kienet maqsuma fi tliet klassijiet. Waħda mill-klassijiet leħqitha l-lesson għamluhielhom and then they just didn't do it for the others. I don't know what happened, maybe kien hemm min infqaha jidħaq b'xi ħaġa which is understandable because we're children at that point. Because you know when you do abstinence only sex ed, it's like,

Imma ħa twaqqfu, at least provide the lesson for each and every group of the same year. Vera stramba. Mhux il-klassi waħda biss u t-tnejn l-oħra le. Hekk hu. And I remember we were all genuinely really excited because the only other place we had learnt a little bit about sexual education was waqt is-science because we were learning about the reproductive system. Ah, u għal that track.
Eżatt. Le, ara, jiena part of the experience I got was, niftakar Madonna l-headmaster ta' dak iż-żmien just qabad daħal waqt free lesson tal-klassi, tefa' powerpoint u fuq il-powerpoint kien hemm just biżibilji żbub bl-STIs fuqhom and it was like oh it was like kienet bħal dik ix-xena ta' Mean Girls don't have sex or you'll get pregnant and die. Fucking very much.
Literalment.
Dik l-uniku ħaġa. Don't have sex.
Or else. Exactly.
Insomma, le, da suġġett vera interessanti u nħoss li ftit jew wisq dejjem qed immissu naqra fuq is-sistema tal-edukazzjoni ta' Malta f'kull episodju qed qed it Taf thumbs up. bħal, taf dak il, dik il, l-istorja li l-wiki pages kollha jekk tibqa' tagħfas fuq l-ewwel link eventwalment ħa tasal fuq philosophy. Eżatt. Aħna dejjem naslu Naslu għal A, education. l-edukazzjoni, B, Il-lingwa tal-linja, Maltija. 3, Em, Imma le, this this was a very interesting interesting discussion u naħseb li anke l-ġenerazzjoni tal-lum jaf ikollhom xi affarijiet xi jgħidu għax anke jekk m'għadhiex il-methods li qed jintużaw biex jiġu mgħallma s-suġġetti u mbagħad nistgħu nitkellmu dwar l-ammont ta' opportunità. Mela inti qed tgħallem ċertu suġġetti. Imma Malta stess mbagħad there is a limit as to how far you can go with your studies in that subject which is also quite disappointing and which is also why I think the education system here in Malta is lacking a little Mhm. bit, għax inti, ah, ok, ħanibda minn żewġ eżempji fis-sixth form. Going back to għaw wisq materjal f'kull fis-sillabu ta' kull suġġett, jiena kelli l-psychology intermediate u Mm. niftakar il kulħadd dak kien 2015, 2016, em, niftakar il kulħadd teachers u studenti jesprimu s-sentiment li ma jridux jagħmlu high level for some reason, Imma mbagħad fl-intermediate hemm biżżejjed materjal biex das-suġġett jitqies A-level. Dik waħda. U mbagħad when it comes to when it comes to theatre studies, mela hemm it-theatre studies offrut bħala intermediate subject imma mhux fis-sixth forms kollha ta' Malta. Ekku. U mbagħad biex tidħol tistudjah l-università jista' jkollok l-intermediate jew jista' ma jkollokx allura min jidħol għall-kors tal-università u jkun diġa għamel l-intermediate għandu l-ewwel sena kollha repetizzjoni għax ovvjament they have to fill the students who didn't have it in. Mhux hekk. U mbagħad further than that, what really is there to do to expand your studies and knowledge in theatre or any other form of arts? Għax jien l-artisti kollha li naf jew just waqfu bl-istudji u qed jippruvaw joħolqu karriera in whichever way they can, in whatever field they are interested in, jew marru jistudjaw barra minn Malta. U dik
Dik tirrefletti ħafna wkoll il-kultura tagħna li għandna fl-approċċ lejn eh, l-arti, it-teatru. Imma ġenerali ma naħsibx ġenerali wkoll, ġenerali wkoll, imma naħseb li l-arti b'mod partikolari tbati naqra mhux ħażin. Jiena fejn tidħol l-edukazzjoni I guess min-naħa tiegħi nista' nagħlaq fuq dan il-punt. L-aktar ħaġa li tqabbadni Bruda personalment hija l-aċċessibbiltà. U again li nista' norbot l-aktar miegħu huwa t-tagħlim tal-lingwi fil-każ tiegħi. Imma nħoss li forsi jista' japplika wkoll għal oqsma oħra bħall-matematika jew ix-xjenzi. L-approċċ li nieħdu, again nerġgħu niftħu d-diskussjoni ta' kemm hemm lok għal dan l-approċċ li hija diskussjoni oħra u li għandha ssir, imma li qed isir anke llum il-ġurnata li ilni issa xi seba' snin li tlaqt mill le tlieta xi ngħid tmien snin li tlaqt mis-sekondarja. Wow, matematika.
Wow!
I love numbers. Um, very that. Qed ninnota tal-inqas mill-videos li ntella' fuq TikTok dwar affarijiet lingwistiċi tal-Malti. Kemm hawn ta' injoranza fuq is-suġġett. Aktar milli injoranza però inħoss li l-edukazzjoni mhux qed jagħmel servizz lil min qed jitgħallem u ġenwinament isib dan is-suġġett interessanti. Għax kien hemm ħafna nies fil-kummenti li semgħu leħinhom u qalu, per eżempju, Oh my God, tista' tkun il, like, l-għalliem tal-Malti tiegħi, il-Lallu, davvera don biex nifhmu inti vera spjegajtu tajjeb u vera napprezza. U jiena napprezza U le, imma le mhux għax ma napprezzahiex, għax jien m'iniex għalliem tal-Malti, jien m'iniex kwalifikat ngħallem il-Malti. Imma l-arti ġieli nies jgħidulek li fehmu aħjar minn għandek milli m'għand l-għalliem tagħhom. Appuntu, nibda ngħid speċi, again, jiena dejjem kont imxaqleb aktar lejn il-lingwi u forsi xi affarijiet insibhom eħfef li nassorbihom, imma dak li qed nagħmluh aċċessibbli għal ħaddieħor, allura dak in-nies, jekk dak il-persuna marret fuq video fuq TikTok ta' TikTok ta' minuta u nofs u fehmet dan il-kunċett, għalfejn dak Ma jistax daqshekk jiġi impossibbli li mgħallem. jissarraf fil-klassi U tal-iskola? jien naħseb importanti għalhekk kif għedt għax inti forsi ok għandek mijiet jekk hux eluf ta' viewers bħalissa fuq it-TikTok tiegħek inti. Em, Naħseb anki iktar għax għax vera tmur tajjeb onestament. Hemm xi eh, jiddependi, u għajni xi videos imorru tajbin xi oħrajn mhux Imma daqshekk. l-punt huwa li ok, Għandek spektrum sħiħ ta' nies differenti, uħud minnhom mhux neċessarjament għandhom sfond fil-lingwi at all. Le mija fil-mija, naħseb il-biċċa l-kbira tan-nies li qegħdin jarawh m'għandhomx dak l-isfond. Eżatt, u inti qed tipproduċi mill-isfond tiegħek li għandek sfond tajjeb ħafna fil-lingwa Maltija speċjalment, u qed taqbad kunċett u qed tissimplifikah u tispjegah b'mod biżżejjed tajjeb li anke min m'għandu l-ebda sfond fis-suġġett qed jifhmu. Imma nissimplifikah b'mod nipprova għall-inqas, fejn m'iniex qed nitlef is-sugu ta' għaliex qed nirraġunaw din il-ħaġa, mhux nissimplifika daqshekk li nagħmilha pereżempju għaxar sekondi, għalfejn ngħidu din, għax hekk, bye! Eżatt.
Thanks for coming to my ted talk. U ħaġa oħra li naħseb which stifles that potential hija, naħseb semmejniha diġà, din il-constant mira lejn l-eżami. Jien onestament, jien meta kont iżgħar kont nitgħallem. It kills any sort of, you know. Wish to kind of progress. Eżatt. Jiena meta kont nitgħallem il-pjanu waqaft għax kont immur u on a one off it-teacher kienet ħallini like nitgħallem piece li ġast irid nitgħallem jien. But everything we did, every lesson I went, teorija jew musical pieces għall-eżami. It's like I started, this was a hobby for me, rrit nitgħallem kif indoq strument mużikali. And then it became just like any other school subject. U taf xinu interessanti li jiena ħassejtni vera simili meta kont mort nitgħallem il-performing arts. Għall-eżami.
Għall-eżami, aħna dejjem konna nippreparaw dan l-imbielek eżami ta' Trinity. U ngħid, ok, fine, ħa, nifhimha, imma fl-istess ħin jiena ġejt hawnhekk qisni biex niżviluppa personalment fejn jidħlu s-sfin, il-kant u r-rectar. U mhux għax ma ħadtx gost waqt li kont hemmhekk, imma speċi tant hu rrankat lejn l-eżami u dan dil-final performance li nħoss li hemm ħafna ħiliet li along the way jintilfu. Jintilfu, eżatt.
U barra minn hekk. Mhux li jintilfu biss, illi titlef il-gost għalihom. Eżatt. What happened to just like going to your theatre group and like devising a piece and just putting up the performance, ġifir eventualment xort għandek dak l-end goal, imma mhm. mux biex jeżaminak xaħat ġib grade at the end, just biex tkun għamilta. Mhm. Kollok del-karta.
Eżatt. li fil-verità mbagħad ħa tgħodd. U dik oħra li da li semmejt issa ġegħelni naħseb fil-fatt li inti kellek l-għażla li ma tagħmilx l-eżami meta tkun f'dawn l-iskejjel tal-performing arts, imma as long as you're eżatt, as long as you're in the classroom and everyone else Il-klassi sħiħa qiegħda tipprepara l-eżami. You're gonna have to do the exam anyway, just m'intix se tiġi graded jekk ma tagħmilx l-eżami, imma xorta qed tipprepara l-eżami u tmur tagħmel l-eżami ma' ħaddieħor as long as you're part of that troupe. Mhm. You know? So yes, this was a very very interesting conversation u ilna ngħidu li Manna. nixtiequ nitkellmu aktar fil-fond dwar Mhm. l-edukazzjoni. Iva, Aw, veru. Jiena nixtieq nisma' mill-listeners tagħna il-views tagħhom as in like fuq maths education in general. X'jiena Mhm. I, I, I feel like I've delved so much into my studies. I've Aha. sort of been in a Mhm, bubble of like just oh. U inti maths, allura shit, tara minn woo. punto di vista personali ħafna x'intilek Ekku. tistudja l-mezz omrok kollu. D- d-

interesting. We are very we are, yes, we're so we are interesting. interesting. We are very Pero... Il-fat li ma tistax tispiċċa sentenza fuq din il-poddata.
Pero napprezz ħafna li kellna di perspettiva, x'aħna ovvjament like mill-isfontana l-aktar li nistgħu kontribution fejn titħol l-art il-lingwa. Mhm. So għatna prezza li jissa. We brought them both together. Exactly. Wow. You get the best. Jena ħanala billi nejt il-ġurnata tajba li l-kulħat barra l-istudenti tal-Malta Post. Li meta kont il-sixth form kienu jiġu jwahlunna tabella tal-McDonald's mal-bib tal-klassi għax kienu jgħidunna bil-arts U bil-languages, maħna ħa naslu ktar Le, mux bin, mux bin. Excuse Uwejja!
Ma kien. Le ta. Eħe, that's something I've experienced. Not shout out il-min.
Daw bis-sense.
Tabella tal-McDonald's.
Well, u issa ħanaddu għal-brudatina li miss.
Applikajt għall-eżamijiet tal-METREK? Mor fuq edu.mt u applika issa! Tinsiex li titħallas fee ta' €25 u żewġ chicken nuggets. Tiġi u ma tiġix għall-eżami? Għandi bżonn is-sweet and sour tal-McDonald's!

Vince. Fil-kċina ma' Vince. Fil-kċina ma' Vince. Wara li tlestu din il-poddata l-episodju numru 10 tal-ħasma l-bass se naqdu magħna għal special episode ta' fil-kċina ma' Vince fejn ħan preparaw platt tortellini. Bil-Vince. Anyways, għal brudatina li jmiss ħan diskutu Oppenheimer, għax palma tajna ħafna attenzjoni l-Barbie naħseb biex xira natu l-attenzjoni l Tieni nofs ta' Barbenheimer. U interessanti kif l-ewwel review għamilnih fil-presenza ta' mistiedna u issa l-ewwel. It-tieni review ħajsir fil-presenza ta' mistiedna ieħor. Ekku, ħanibda jiena billi ngħid li meta konna jiena meta kont studenta tal-performing arts,

Words really did come easy to min kien li d-derġa il-film ta' Oppenheimer. Christopher Nolan. Christopher Nolan kellu ħafna xiejt waqt dak il-film ta' tletzijat u nofs. Ma kienx tletzijat nofs, kien tletzijat. Ta' tletzijat.
Jena. Jien ma konx naf il-kien tletzijat, mind you, jena skoprejt il-ġurnata ta' qabel. Jena waqt li kont qed nippi għax bażikament biex kunu tafu jena

in my opinion, awesome but in the original sense of the word. Le, jien qas ħassejtu downer pero jiena ki-, ara, jien He għandi was atten-, terrifying. jien għandi attention, vera, jien għandi attention span ta' ħassa maħruqa. U l-fatt li rnexxieli nibqa' nagħti kars għal tliet sigħat niġġieled in-nagħas li kienet jaqbadni, I think that's saying something, għax jiena vera ħadt gost I have to, I have narah. to admit there were moments where I was getting a little bit bored. I Fair just, enough. I honestly think it's because it's so long.

And then it was just too much, too much, u naf li morna narawh vera tard and that's on us, but still I don't think that if I go watch it at noon PM I would have a much different At noon experience. PM.
Fair enough, u dik nifhimha wkoll għax jiena biss biss qas biss kelli idea, I mean kont naf minnu,

Josh Mela, Peck, Rami Rami Malek. Malek. So yes, they really had a lot of budget mid there. for They the really movie. did have a lot of budget, però kien hemm ħafna ħafna dettall mill-ħajja personali tiegħu li jiena ħadd gost em, nara l-film kifet, Mhm. imma peress ma kunx daqshekk familjari mal-isfond tiegħu u ma' ċirkostanzi Mela, ta' ħajtu fil-lead up għal ħolqien tal-bomba, tant kien fast pace li sibta diffiċli niftakar per like nara xi ħames karattri ġodda f'sar tnejt oh my god, like minu da, minu da. Le to be fair that's on me u naħseb li mnalla għamiltek għax jiena qabel nara film ħafna drabi Speċjalment meta jkun ibbażat fuq storja vera, I will read my little wiki page. I will do my literature review. So, kollha li semmu fil-film rigward ħajtu mhm. kont diġà tipo familjari għax kont rajt

The fact that I was bullied in school for this is just hilarious. Talli kont fuq il-panel tal-ħas. no! Oh, mu. Um, any other thoughts I have Oppenheimer?
Jiena hemm żewġ xen il-vera baqgħu f'moħħi. L-ewwel net tal-esplużjoni, l-lida pal-esplużjoni. Listen, I have hmm.
something to say fuq dik ix-xena. I really love the way Christopher Nolan kind of Removed sound. Vera Mela. ħadem tajjeb bil-mod kif il-build-up vera kienet tense. Eħe. Mbagħad kien hemm Silenzju. spoiler alert, u mbagħad kemm silenzju totali Eħe. u sal-punt fejn actually splodet il-bomba. Inti Silenzju ilħaqt to- insejt li kien hemm għax imbagħad bomba. ġie like reverb ġo wiċċi.
Eħe. U aħna konna Mela. qudiem net. So literalment ħassejt you know. Mela. Kieku kienet 3D, kienet tkun iconic. Jiena kont nisb- U like to be inti fair, naħa l-oħra ta' that Malta.
is- That is a very surprisingly realistic

So I could have this oh yeah sorry I am so sorry by the way for the amount of metal pipes I've dropped on this podcast. No we love that sound on the sound.
Ija ma immaġina like just kun edha fil-karozza tisma' l-ħasma l-bass u just tisma' you know. Waqalek is-silencer.
Lex kienet li semmit Lisa. Il-bonnet?
Le, le, hemm parti tal-karozza jien ma kontx naf x'inhi. Silencer.
Le, mhux is-silencer. Silencer. Wilbert tmejjel bija x'ma kontx naf x'inhu.
Evidentament għadek ma taf x'inhu.
Le, issa, issa ġust naraw artiklu fuq like Times of Malta, 23 August,

Għax hu kien jaf il-konsekwenzi ta' x'kien qed jagħmel. No, the fact imma jiena vera dejjaqni when he started acting like the villain but he didn't want to be the villain. Girl, ħloqt l-iktar, like you invented the most lethal weapon known to mankind nowadays. And Imma s-sena waħda li tkun f'dik il-pożizzjoni. Ija, it was an Li kollok dik interesting- l Li tkun leader tal-proġett bħal din.

u like there was the whole crowd stamping and during his speech there were like sorry rrid naqbel miegħek imma blajt il-bżieq.
Iva, dik kienet Dik kienet it-tieni xena li vera laqtitni, dik vera xbitni, dik vera maħduma. When I saw like people's faces just melting away mid-speech. U skit perfett, skit perfett, ma kienx hemm like dal Soundscape drammatiku għaddej.
Eżatt, u plus kien hemm referenzi għal dik l-istess ħoss throughout the entirety of the film. Fil-fatt jiena kont qed ngħid dawl dil-ħoss ta' tisbit mal-bleachers minn fejn l-istja ġejja, jew? And I was like, and when I finally saw that, I was like, oh, oh my god, yes. And there it goes back to the point you were making where he really had to say whatever needed to be said għax nemmen li f'dik ix-xena l-affarijiet kollha li qal Oppenheimer he didn't actually want to say them,

every scene Robert Downey Jr. Jr. was in which wasn't in the past was in black and white. And I think mela. that was a really clever way to kind of Because normally the flash forward is not in black and white. Fakkajni ħafna f'Better Call Saul dak qatt rajtu inti. Ġili episodes, aha.
Oh my god, yes! Għal-mod kif jiftaħ kull season sa kemm jasal l-aħħar season fejn kollu jkun fil-preżent, dejjem ikun flash forward, dawk flash forwards ukoll kienu jkunu black and white. U vera interessanti. So then we guess we know where Christopher Nolan got it from. L-ewwel daħħal il-Heisenberg fl-istorja. That's suspicious. That's weird. Insomma, huwa, oġobkom il-film Jiena personalment oġobni ħafna, avolja ma kien ħassejtux daqshekk aċċessibbli għalija mhm. mill kemm nafina dwaru, kemm mhux is-sortu film li nara jiena, imma mhm. ħadgos nara, kontent li ma nara. Jiena naħseb li jiena personalment ovvjament what mhm. għax jiena vera vera kanita tal-istorja tat-tieni gwerra dinjira for some reason. Ma fġi li xatlek jiena ktibt proġett meta kont form 5 dwar it-tieni gwerra dinjija, specifically

the Second World War. So Sewa. I, I, I feel like my expectations weren't fully met either because it's like if I'm going to watch a World War II movie, I want to see some World War II stuff. Pero da ma kienx intis bħala World, World War II movie. Naf, imma kien hemm ħafna like mir reviews u tweets li rajt u hekk like a lot of people were like for someone who's really into like World War history this is such a cool movie and I get why mm -hmm. because it's like a very pivotal moment

Il-lallu, meta Wilbert kellu ħa il-booster tal-Covid, u vera kien laj. U kien esse, letteralment ġas għalli kert, irrit noqot minn dud fuq il-sufan, nikol il-soppa għaw, il-chicken noodle soup, u naraw, like jina, jina sa' suġġerejtlu, letteralment. Jew jien assoġġajtlu jew dak, imma aħna just konna hemmhekk, hu like suddenly dozing off in a fever dream, u jiena nara dil-mara twadda' b'tazza lejn l-oħra. It was so iconic. Jew Dance Moms. Qatt ma rajtu dak.
Lanqas jiena.
Like, I'm not sure if I should have watched it.

Jien niftakar kien hemm waħda. We lived through that.
Di l-aħħar ħaġa li ħanejt fuq din. X'isima? X'kien jisima? Fuq jew 16 and pregnant jew teen moms. Eh. Waħda minnhom. Saret pjuttost famuża x'kien jisima Fara. Fara, Fara. U darba kienet għamlet intervista. U dit titkellem dwar it-tarbija tagħha. By that point, mind you, kellha xi like tliet snin dit-tarbija. U qalet